Nai hrawnghrang ah Mizoram palik nih ritnak sii tampi Mizoram khuachak lei Kawlram he ramrinak Champhai District ah zeimawzat an tlaih ti thawng an thanh. Mah hi ritnak sii an tlaihmi zakhat ah sawmkua hi cu Kawlram mi nih an van phurh an ti fawn. Atu lioah refugee tampi Mizoram ah an van luh tikah mah hi kar ahhin ritnak sii phurmi minung zeimawzat a thli in refugee min bunh in an um ti zong an chim chih rih. Ka kip ah ritnak sii phurmi an tleihmi hna hi mi cheukhat cu anmah duh ruang i Mah cu ritnak sii cu tang ka duh ruangah chawleh chawhawlnak ah hmang in a phurmi an um i mi cheukhat belte cu an theih lovin ritnak sii si zong theih lovin cuka hmun ah rak ka chiahpiak, khaka hmun ah rak ka phurhpiak law amah nih a van lak te lai, cuka hmun ahcun nan va chiahpiak te lai ti i zei a si theih lo i a phurmi zong an um. Asinain belte in an tleiraw hnu ahcun mah cu ka ta si loh, ka thei loh ti zongah an luat hlei ti lo. Mizoram palik nih hin fiang tein an chim rihmi cu ralzaam hna lakah hin ritnak sii a tawngmi le Ritnak sii a phurmi an tam tuk cang i biatak tein kan kherhhleih cang hna lai ti zong an chim fawn. Ritnak sii an tlaih tikah hin kan ta a si lo zongah thongtlak silo hmanh ah tangka tampi liamnak ding a um i zan hnih khat menmen ah a khet seh dihmi a si loh ti kha kan theih hau. Tlawmpal te kan phurh zongah ritnak sii cu a kum kum in thongtlak le tangka zeimawzat liam a si ti zong kha kan i fian a hau. Kan theih lomi nih thil an kan kuat i Thil fun pakhatkhat a si ah cu nih cun a rak lak te lai cu ka khua ah. Or cu hna inn ah na va chiah te lai. Amah nih a rak theih ko lai timi phun kha atu lio ah refugee cheukhat nih an thei thiam lo i cucu an van phurh tawn ti zong an chim fawn. Mah kha case vialte zong kha a neitu he a phurtu he khan pangkhat in an zoh cang caah khan a hleiin Kawlrammi kan i ralrin ngaingai a hau. Mizoram ah atu lio ah ritnak si tam tuk an tleih cang caah hin refugee an kan rem lonak khi a karh chin lengmang. Mi cheukhat le bang nih hin cun an comment tete social media ah kan zoh tikah Kawlrammi cu an khua chung in silohmanh ah an khua chung i refugee camp a ummi pawl zong hi an rem ti hna lo. Hi bantuk i ritnak sii an van phurh ding a si ahcun kan khua hin chuak viar ko hna seh hei ti maw. Mizoram chung hrimhrim hin chuak dih hna sehlaw a ṭha lai. Hitite pawl le ngeih a nuam lomi bia le hla atu hi a tam ngai cang. Cucaah cun refugee kan si ahcun Mizoram ah ral kan zaam tik zongah ritnak sii he ai pehtlaimi hrimhrim kan tongh lo ah ṭha. Kanmah minung pahnih khat ruangah A ram pumpi in thangchiatnak le a ram pumpi in i zumh lonak a rak um ṭheu. Kum thonghnih le pathum ah khan kan Kawlrammi pakhat nih Mizoram ah ngakchia kum tlinglomi a rak tleihhrem i kha tikah khan a tlaihhremtu kha tleih i thongthlak ko ding kha a si lioah Mizoram pumpuluk nih a mino huap in Uai-eme an timi nih Laimi vialte cu an rak kan ṭhawl dawi i mi tampi cu an innchung thilri hmanh an zuar manh lo in la manh lo i cuticun ṭhawl dawi an rak si i thil mansung tampi zong an rak kaltak i cuticun mithli he rio ral an rak kai hna. Cucaah cun Atu lio ah refugee kan si lio a si. Kaa dang ah zaamnak kan nei lo. Mizoram lawng ah kan zaam tikah an mual kan phoh hna i an thin kan hunter hna a si ahcun kaa dang ah zaamnak kan neih hlei lo a si ahcun kan caah har ngaingai lai. Atu lio hrawnghrang ah hi bantukin Ritnak sii an tlaih tikah Kawlram cu kan theih cio bantukin Golden Triangle an ti i opium te hna, number four te hna vawleicung ramkip nih a tamnak hmun a si ti an ruahmi a si. Hi tikah hin Minung zeimawzat cu kanmah Laimi zong atu hi mah hi ritnak sii ruangah hin thong Mizoram ah an tla hna i cu hlan tein Kawlram hin kanmah Laimi an si ah. A dangdang tlangcungmi miphun an si ah minung zeimawzat cu ṭio ral hi an von kai i ritnak siam an phurh tawn. Thong zeimawzat an tlak lio a si. Cucaah cun ramri ahhin ralkap le palik zeitik caan poh an um caah voi hnih khat cu kan luat men lai naa belte in an luat kho thai lo. Cucaah cun refugee kan umnak hmun paoh ah hruaitu upate hna zong nih kan umnak hmun ahcun rithaisi a dohtu phu dirh i cuticun mino hna nih ritnak sii a phurtu ding le zumh lo deuhmi hna cu ngiat i ritnak sii a phur tawnmi hna cu a si khawh chungin Kanmah ralzaam chung lila in a tlaitu ding le a ngiatu ding kan i thieh a hau lai. Cu ti lo i kanmah um i kan um cio i duh poh i kan i chawh le i i vennak le phunghram te hna kan neih ve lo siah cun atu hi kan mualphonak fak tuk cang. Kum le caan a liam tam rih loh. Ralzaam kan sinak a caan a sau rih lo. Hiti ning te i an kan tlaih lengmang a si ahcun kan caah hin thil ṭhalo taktak kan tu le kan fa tiangin kan mualpho lai i cheukhat khua le bang hna ahcun kan i tlum ti lai lo. Cucaah cun a tiri kan chim bang khan a kan rem lo tu hi An tam tuk cang ee. Ritnak sii in an kan cawm an ti i mizo pawl cheukhat le bang nih cun an zuutup channel ah zeimawzat cu an chiah cang i refugee nih ritnak sii in an kan cawmnak video hei ti te pawl zong kha atu hi zoh ding zeimawzat um cang. Cucaah cun a tang comment kan zoh lebang a si ahcun zaangfah awktlak an si lo hi hna pawl hi hei ti te hna. Cu hlan tein pei hihi hna miphun hi cu ritnak si in a kan nawngtu le kan mino hna that lengmang tu an si kha. Cozah zong nih hin a si khawh chungin Zoh hna seh, hiti an um peng a si ahcun mino min in or a si lo hmanh ah kanmah khua cio in action lak ding a si ti tiang in an chim. Mi cheukhat zong nih kannih cu kan khua cu bantuk an um an si ahcun thah nawn zong ah a poi lai lo. Hi ti te pawl hna le a dangdang Ṭihnung taktak khin bia a chimmi le a holhrelmi an um cang. Kan history kan zoh tikah Mizoram ah Laimi tampi cu YMA le SRS an timi nih an rak kan thah cang. Mah cu sullam cu zuzuar ruangah, rithaisi tongh ruangah le number four zuar ruangah minung zeimawzat thah kan rak tong cang i Cucaah cun kan lung hi a fim cikcek a hau. Ka kip ah zuzuar zong an karh ti si. Aizawl i zu an zuarnak hmunpi, Rangvamual an timi le Phunchong an timi ahhin atu lio hi Laimi minung zeimawzat an phan i zuthlor le zutu ah an i hlawh ti zong kha social media ah kan hmuh. Cu zong cu a caan a rem tik si ahcun video in kan van chiah te lai. Khika hrawnghrang zongah khin Kawlrammi minung zeimawzat tleih an tong cang. Cucaah cun i ralring cikcek hna usih ti kha cah kan duh hna.